Labongo, wun wutye ki tibu madwong, tibu ma romo apar wiye abicel ka ikwanogi mapat pat ma yam kwariwa obedo ka tic kwede ma okonyo kwariwa i peko mapat pat, peko me gemo, i peko me lweny. Labongo, wun wutye ki tibu ma romo apar wiye abicel. I kom tibu-ni tye iye gur, tye iye bol gwar, Tye iye beyo langec, tye iye ayoma, tye iye lutur mony, tye iye ladukki. Lwak me Acholi, Amito waco mung ma an amito waco ni wun rwodi, rwodi wukwany apokapoka ma i kinwu odug wek tibu tiyo kitwu. An ma kobedi ni wun wungeyo acwalo dwona i social media mapat pat macalo wang oo me wacowu ngo ma Tipowa me tekwaro tye ka tic me nenone ni gin ejulu paco. Amito ni an awacciwu gin ango ma i nino dwe abicel, tipo acel an pe awoto, tipo pe icito iye ka pe en olwonyi, tipo acel mo ma kilwongo ni ayuma ma tye iye labongo, labongo na yamo En onyutta ci an awoto, ao kit gum, ci akemo yo maciro mucwini. Kare ma an oo i ayoma, en okella okok matar ka onyuto ka ma abirane tye iye. Dok me acoli, ayoma, tipo ma wun jo labongo wungeyo, tipo matek ma yam okonyo kwariwa kare ma oo, ci owaco ni, Kati, icit anyim wa i pacwa. An pe angeyo kunnu, ento tipo. Ka ojoli, pien timwu ger. En timo jami weng. An akwanyo yo ci angak me cito i pacwa. Kare ma angolo kulu mo ci waco ni, 'Kulu ni naringa, ma an adugu, ci waco ni, 'Ngak i kulu ni. Angak i kulu nam eno madit-ti, anongo litino tye iye, alwoko koma i kulu, ka dong adugu abako doga i ayoma. Wun jo labongo, timwu ma kilwongo ni ayoma mager-ri. Timwu ni tye me konyo wunu acholi. Dong wun jo pa molo, elu ni tibuwu, omyero wunen ni jo pa yang gin tedo ayoma. An amokwu ni wun wucak tet ayoma wek ayoma okony peko ma tye i lobo acholi. Lwak me acholi, I dyewor ma an adugo, pien an adonyo, adonyo i gang mo acel ma tye i labongo gang pa laco ma kilwongo ni Oyet Alec, wod jo Lukira. Oyet Alec dong oto. En aye ot ma an adonyo ki iye pien latinne, latinne ma kilwongo ni Atoo Pecen, onongo wan wangene kwede. En aye an acito adonyo i gang pa wonne, wonne dong oto, ma adwogo paco i gulu i dyewor. En aye en owaco ni, 'Koka pe lacorre oto, An amiyo niworo kare ma o gange, amiyo niworo i wi lyelle ci i dyewor. En bene obino ni koka, lwak me Acholi, wun wungeyo ni yam an o Paulo kec, Jeneral Paulo kec, o otuc ni koka, an akoko en ki wer, akoko en ki wer lyel ma en onyuto, Jacob onanya bene, an akoko en. ki wer lyel. Lacorre en ngut dilo okira-ni ma kilwongo ni Oyet ma pe aneno kome, ento ka romo ogange aneno calle keken. Otuc i wor ni koka ci onyuto wer wer ma omyero an akoke kwede. Acholi, man gin mutimme. Tango mutimme bene en aye i kare ma an ao i abila i ayoma. Anongo Archbishop John Baptist Odama tye ka lega i ye ayoma, maro aye gin ma otimme. Acholi, wun ma an atye ka bako dogwu ni wudug ki tekwaro wek i peko ma wan watye ka wot iye i ye acholi-ni ogiki. Wun jo ma wumako dini bene, Wurumedde kwede i kare man. O, en aye aneno ka dano a ki kanya kitye ka lega iye, kiringo ki dano mo ni kare ma Archbishop tye ka keto dongo lem dano me keto bat, laket bat acel opoto two remo ki nyim Archbishop. Aneno ka kiringo kwede. Codi, an atamo ni tibuwa me tekwaro-ni pe jok. En aye oweko bene okwanya i nino ma tibu-ni onyutte bota ni acit i abirane I nino ma ac bicubo dama tye i ayoma. Dong weri ene ni. An abiwero kit ma en tibu pa. Oyet, Alek, wod Julukira, wace koka kede, an pe angeyo gin ma oneko. Ento wer obedo ka bino i bota i dyewor. Awero naka naka naka naka naka aa malo i dyewor. Wer ewac ni. Wer iwere kit man. Ee, Labongo oneko wa yat woko en acel. Aee, ce awaco ni nyodo pa lal iye nyeko ywek arac ogwo, ywek arac, Labongo oneko nyodo pa lal, Labongo oneko dano muywek, Labongo oneko omera woko en acel, Labongo oneko teka lweny. Ce awaco ni nyodo pa lal iye ywek arac ogwo, ywek arac, Labongo oneko nyodo pa lal, Labongo oneko dano muywek, Labongo oneko yet woko en acel, Labongo.

me lukira kit ma giwaca kede, waco ni kok ni labongo oneko teka lweny an pe angeyo to muneke, man aye gin ma tibu ma kilwongo ni Ayoma i kare ma acito i abila ne otimo, dong wun wade wadi pa oyet pire tek ni wumi were ni eni ma owace ki weri omyero opwony ci myero mo acel odwok pwoc pi kwore bot Lubanga.

Atamo ni were ene ni, Culi, wun jo labongo, wun litino pa lyelo yet, alec wupwony ci wuwer jo jok ka malo.